Түбэлэр тэлэммит да? Yok.
Күтүр күнүнэн убастыллаах үрдүк сүбэ уонна фестиваль кыттыылаахтара Эҥсиллэр долгуннаах Элиэнэ Бэлэр Эҥсилии учутоон Нам сирэн былыр-былыргаттан талааннаах айар тута айар айан тутан хааларбыт улуу дьоннорунан биллэр киэҥ туттар. Олортон биһиги киэҥ тутта ааттыыбыт Саха профессиональнай музыкатын сайдыытыгар кылаатын тиэрдэрбит Захар Порфирьевич Винокуров аата буолар. Захар Порфирьевич Винокуров ытынчы тоҕус сүүс сүрдэ икки сыл уһун тутарыйга Нам улууһун Хатыҥ Арыы нэһилиэгэр күн сирин көрбүтэ. Кини Кыһыл дэриэбинэ начальнай оскуолатыгар үөрэнэ сырыттаҕына, учуутала Константин Иванович Горохов скрипкаҕа оонньуу турарын истэн, кыра Захар онтон ыла музыка кэрэ эйгэтин абылаҥар ылларбыта. Нам орто оскуолатын бүтэрэн баран, салгыы Дьокуускайдааҕы педагогическай училищеҕа үөрэнэ киирбитэ. Кини бу училищеҕа үөрэнэ сырыттаҕына, математика учуутала Иннокентий Романов салайбыт симфоническай оркестрыгар, скрипкаҕа уонна виолончельга оонньуурга үөрэммитэ. Бу сылларга кини оччотооҕу сэбиэскэй музыкальнай искусство оччотооҕу деятеллэрин Шестакович, Хачатурян, курдук улуу композитордар айымньыларын кытта билсэр, кини кэнники кэлэр айар үлэтигэр төһүү күүс буолбуттара. Салгыы училищетын бүтэрэн баран, кини төрөөбүт оройуонугар Нам ууһугар, Хатырык орто оскуолатыгар уонна Нам орто оскуолатыгар учууталынан анаммыта. Учууталлыырын таһынан кини оскуолатын үөрэнээччилэригэр оскуолатааҕы оркестры тэрийбитэ. Манна кини оччотооҕу биллиилээх композитордар, мелодистар айымньыларын оҕолорго үөрэтэн, оҕолор киэҥ эйгэҕэ тахсалларыгар көмүс буолбута. Оннооҕор Захар Винокуров салайааччылаах оҕо оркестрын Саха биллиилээх суруйааччыта, саха тылын-өһүн төрүттээбит уһук киһибит Платон Алексеевич Ойуурускай Кыым хаһыакка хайҕаан суруйбутун биһиги билигин киэн тутта ааҕабыт. Музыкаҕа дьоҕурдаах, музыкаҕа олоҕун аны аныан баҕарар киһи Захар Винокуров салгыы тыһыынча тоҕус сүүс төрдөн үс сыллаахха Саха академическай театрын иһинэн тэриллибит Марк Николаев Жирков салайааччылар симфоническай оркестрыгар баҕа өттүнэн иккис скрипкаҕа үлэҕэ киирбитэ. Дьэ мантан саҕаланар кини профессиональнай музыкальнай искусствоҕа үлэтэ айар айар үлэтэ. Тыһыынча тоҕус сүүс төрт сыллаахха саха биллиилээх киэҥ туттар салайааччыта Илья Егорович Винокуров Уонна саха сыр-санмакуоһун иһинэн үлэлиир саха искусствотын управлениетын начальнига Семен Сюльскай быһаарыыларынан, талааннаах буолуо Захар Винокуровы Петр Ильич Чайковскай аатынан Москвадааҕы государственнай консерваторияҕа национальнай отделениеҕа студент быһыытынан анаан ыыппыттара. Захар Винокуров Москваҕа үөрэнэ сылдьан оччотооҕу Сэбиэскэй Сойуус биһиги улахан дойдубут киин куоратыгар олорор улуу композитордар Шестакович, Хачатурян, Шибалин курдук оччолорго консерваторияҕа үлэлиир улуу композитордар лекцияларын, кинилэр айар үлэлэрин консервлэригэр сылдьан Захар Порфирьевич бэйэтин айар үлэтигэр төһүү күүс ылыммыта уонна саҥаттан саҥа идеялар үөскээннэр кини айар үлэтигэр төһүү күүс буолбуттара. Бу кэмнэргэ кини бастакы ырыаларын айан саҕалаабыта. Ол курдук кини бастакы ырыатынан Лена Берегер диэн Николай Сергеев тылларыгар ырыата буолар. Бу ырыа бу ырыанан кини Япония радиотыгар аналлаах сэбиэскэй хомуспуһунан биэриитэ Москватааҕы консерватория Фокальнай отделениетыгар үөрэнэн башкир тыыһа ыллаан бу саха ырыата биир бастакынан аан дойду таһымыгар тахсыбыта. Бу түгэни биһиги Нам улууһун дьоно, Саха сирин дьоно тэлиэтиэх тустаахпыт. Хомойуох иһин, Захар Порфирьевич Винокуров доруобуйата мөлтөөн күнүчү тоҕус сүүс түөртүн сэттэ сыллаахха үөрэҕин хаалларарга соруйда. Ол да буоллар кини төрөөбүт дойдутугар кэлэн салгыы композитор кистэлэ кэлэрин баһылаары оччолорго соҕурууттан кэлбит Дьокуускайга үлэлии сылдьар Василий Супруненко уонна Гран Драмович Григорян класстарыгар үөрэнэн бэйэтин талаанын салгыы сайыннаран барбыта. Кини айар үлэтигэр биир төһүү күүһүнэн буолбут учуутала Гран Гранович Григорян буолар. Кини салалтатынан Захар Винокуров композиция кистэлэҥнэригэр үөрэнэн, гармония, оркестровка курдук ыарахан идэлэри баһылаан саҕалаабыта. Кини айар үлэтин биир чаҕылхай уонна уһуллуллубат түгэнинэн буолар тыһыынча тоҕус сүүс биэс сыл Мин манна эһиэхэ эҕэрдэ аҕалбытын сахалыы ырыабар уруйу Айхалы диэн саха народнай поэты Сэмэн Данилов тылларыгар суруйбут эҕэрдэ ырыатын Бу ырыаны кини Захар Порфирьевич Винокуров, режиссер, үтүөлээх артыыската Анастасия Петровна Лыткинаҕа анаан Бу ырыанан Анастасия Петровна тыһыынча тоҕус сүүс биэһинбиэс сыллаахха Варшава куоракка бэһис аан дойдутааҕы ыччаттар уонна студеннар фестивалларыгар толоруута. Бу толоруута Саха Саха сирин историятыгар биир бастакынан саха ырыата аан дойду Европа Европа таһымыгар иһиллибит сахалыы ырыа быһыытынан киирбитэ. Бу ырыаннан Анастасия Петровна Лыткина уонна Захар Порфирьевич Винокуров, поэт Семен Данилов Саха сирин, саха олоҕун аар-саарга аатырбыттара. Салгыы Захар Винокуров бу улахан ситиһиитинэн кынаттанан, оҕолорго аналлаах сахалыы бастакы ырыалары айар саҕалаабыта. Бу манна киниэхэ төһүү күүс буолбута, оччолорго Саха СССР үөрэҕэр министерствотыгар үлэлиир саха народнай суруйааччыта Амма Дьилийэ олоҕун ардыһа Любовь Корнилова күүс-көмө буолан киниэхэ анаан Оҕолорго оҕолорго суруллубут саха поэттарын саха альминатуров, саха музыкальнай искусствотыгар биир бастакытынан оҕолорго аналлаах ырыалары суруйан хаалларбыттара. Бу ырыалар күн бүгүнээҥи диэри биһиги саха детсадтарыгар, оскуола начальнай оскуолаларга күн бүгүнээҥи диэри ыллана сылдьаллар. Захар Винокуров ордук хото, Сэмэн Дагилов күннүк уурастыырап, бэйэтин биир дойдулааҕа аймаҕа Илья Чеховнахты уларыгар ырыалары суруйталаабыта. Онтон салгыы кини Саха музыкальнай драматическай театрыгар музыкальный час сэбиэдиссэйинэн үлэлии сырыттаҕына, саха биллиилээх суруйааччыта Николай Тобулахов «Чараҥҥа» диэн комедиятынан улахан музыкальный комедияны суруйбута. Ол кэмнэргэ бу комедия, бу комедияны, бу комедияны хаста да туруораннар, оччотооҕу дьон, дьоннор үтүө биһирэбиллэрин ылбыттара. Хомойуох иһин Захар Винокуров доруобуйата мөлтөөн 1995 сыл 58 сыллаахха дохсунньу ыйга күн сириттэн күрэммитэ. Төһө да кини кылгас олоҕу олордор, бу Айан хаалларбыт ырыалара, айан хаалларбыт айымньылара биһиги саха, саха музыкальнай профессиональнай искусствода сайдарыгар төһүү күүс буолбута бастык, бастык, бастакы үбүттэн буолбута. Захар Порфирьевич Винокуров аатынан Намнааҕы оҕо аатын Намнааҕы оҕо музыкальнай оскуолатыгар иҥэрбиттэрэ. Дөрөмүн нэһилиэгэр Хатыҥ Арыы нэһилиэгэр кини аатынан музыкальнай оскуола күн бүгүҥҥэ диэри айан тута үлэлии тураллар.

Ол ону кэлэр өйөнөн ыччат өйдүөх-саһыах тустаах.
Болҕомтоҕун иһин махтал. Браво! Петрга махтал. Наһаа үчүгэйдик, историяны шөбәдик, билэр шөбәдик, чагалхай байтик кепсәди диэн билетибин. Мунанне оттон Захар Порфирьевич периметратынан түмүктээбитиҥ эбитэ боллар. Истишей болоте диэххэ. Сеп махтал. Салгы баран иһэбит.